CNDF ṭio a um supporting hokhan supporter an supporter ten hei hi CNA lam deu an hoi hei hi HPOCDF Hualngo ram lam an hoi an tia an kutin an in kawh mua in kha an rok char char mai ni in bang an kar chia in chahbin ti chia in an ti hnoka bungrua poisa mo

Ṭio le rih sawh, sanghnih le sawmhnih pathum November thla ah CNA le CDF Hualngo ram, CDF Zanit ram, CDF pawl hranghrang PDA te nen, Chinland Council member te nen, sual sipai do in jet fighter te a rawn thlawk a, helicopter te rawn thlawk a, nunna le thisen tam taka an do a zalen an sual chu a ni.

Ri le ṭio July ni nga ah innremna ni in biak hotu ni ah zing lamah an run a, an va kap a an va kap hlum a. Voin ni July ni sawmah enge thleng ta an duh tawk lo mipui an ruk chunzom. Ṭio le ri khawtlang hruaitu mipui zong zong te mani in in hong hunah video ron la ula video ron video la ngei ngei ro in in le lo kha

Foreign ah siano upa ten maw upa cancan in ee in remnak kan zong ang cung tiang i zung ang u le nau innka inntha te hi a tha lo ve an ron ti dawn maw ti nak a lai an ron fuih por a nuai cimi tur an ten om asin
tuisun ni ah min ong hleng le avulh mi alam tang CNF CNA pawl in min ong hleng i ralthuam mangin

Duhduh hin rawn soi a Pathian in July ninga in remna ni tlai lama dawhkan kil ho tur a ti ah khan July ninga khan zing lama CNDF ho upa te hnenah Pathian in ri le ṭio om CNA duty mai mai le

Cu hnuah YA pawl, BNRA pawl, Gen Z timi rawn lei in a ummi pawl. Hi pawl tuah rih a ra lakmi pawl. Chuak di hna selaw, khun hnuah bia rawl ṭha. Cu lo ahcun

Thluachuahnak zong si lo.
In rem na te.
Daihnak, remnak. In lawmh ton na te.
I lawmh tonnak.
Thlarau sin ma lawm na te ni. Thiang thlarau in lunglawmnak pe Jesuh. Amen. Keimah nih hin kanmah chungah hin Pathian ram lo kheng lo se Pathian pennak rak pha ko seh hetiang cun kan ram le hnam hi a dam chuk lo bang hi ti ning hin cun kan ram miphun a dam lai lo Cumi le tuisun nih min awng hleng le a vulhmi a lamkang CNA CNA pawl cun min awng hleng ralthuam phun zakip hmangin Chin phun sungah pengkhat le pengkhat tlangkhat le tlangkhat remawk lonak huatawknak davoknak

dotdot vek tuna mipui nan hlau chu CNA an hlau lo HPOCD a phual ngo ram mipui nan hlau lo mipui an hlau chu CNO CNDF an ni ṭiau le ri ah mipui in in rok mipui tu ma CNO CNDF ṭiau le ri an om a sinin mipui an om ngam to hlei nem mo CNO CNDF round chung mipui na an hlau zia mo

Tlangmi te unaute a thawpui hlei thei lo va a thawpui awmchun te pawh tlangmi mi tlem te le hnam dang pawl dang vek ani hnam dang pawl dang tel lo in kem pawl a la to hlei nen kan hre vat CNA hi heng tianga nuai chimi tum tum lo hian in rem dan tur kong te hi in ngaihtuah chuak thei lo mi o ka ti CNO upa te hian

Cung te a vang khan in thil hi kan hriatthiam a ngai.
Nan that ve hrimhrim lo. Chin biapi thawng lungrual kut kai o tem thli bangin kan hrul in kan fe ding. Anung pathian rin san in. Malama bung sir lovin ke kan kar ding. Kan hmai ral ummi cu pathian rin san in pathian sawm in kan do ding, kan nor ding, kan do ding, kan nor ding. kan do ding kan nor ding cu tikah nehnak kan co ding ralkap pawl nan tha duai hrim hrim hlo chin pun le ram azalen thenak ding le kan hun le kan ram diknak in thoi kan kai hoi thenak dingah pathian ron pa in malam pan in kan the tlang ding kan chin miphun le ram hi pathian in tho in suin nenak in choter vi bo ham se

A tlawm poh, a cak le a cak poh tikhan a um chawk zel. Thlah tam tak generation non kal zel tur a hmong dawn he thil hian. CNO, CNDF upa te

kanmah theng kan rel in.
Dik.
Hi ni thu ah CNF CNL ah la tla siseh, adang CDF pawl tla siseh, in talpi a si le cu kan i tla CB nih kan tal ding. I CB zong a sin kan tal ding si le cu Chin Civil War a cang ding. Chin Civil War a cang ding. Chin Civil War a cang ding. Hi tui an ti le lomi, hual ngau lo an ti le lomi hmuahhmuah hi ralram ah a cang ding.
Hei hi thla khat liam ta thil a ni. Me thla an thu soi ani. Civil war chuak tur hian in tan hmalak nan lo nei dei to. Pawl dang som lo tur an te pawl dang an som. CNO CNDF te hian. Cuti chung chuan in CNA an tir cun CNA in va kapa Chinland Council falek an paih thlak sak a ri le ṭio sual sipai kut ta an lak sak CNA ten an lak sak mi an va cuh sak a mo za pu yom asin CNA thian engtin ma ati si lo CNA hian an fa kapin tharum va tho po ni si lo fala man lak lai te khan CNA chuan in CNDF hi cingdarh duh ni si a cingdarh vek theng chu an din tan tir lai po khan in CNA kema an kal lai po khan CNA hian khoi duh ni se CNDF an hruaitu te chop hian a cingdarh vek tong chu mo ma se CNA hian in unau khang tiang in tie duh lo Thatsantu cu CNO CNDF te an nih mualpi taingen lam cu Lightning ah an in kah mek lai in sual sipai te le CNA an kah mek lai in cu Lightning ah a ṭio a ṭhu mai mai CNA va luh ci an va kap ani. Khakha buai na bul ani.

Veiniakan news pawl cu hiti zong hi ni seh, kan boruak te ram le hnam damnak a um theih nain tumah a hruaitu te hi an poi maw a in co tuang zong ni loin in remnak kong zong seh a ṭha ngei ang. Ram le hnam damnak a um theih ngei nak nelpen kan zavai tan mal min som sak rawh seh. Chinland Council zumtu CDF Halkha chuan Falam khawpui luhna var lei aṭanga

An cem biatak cu Shanghai region lam a nih hmel ah an sawi dan cun cu lai ṭang ah he Laitlang ram lam rawn lawn an nih hmel a ti.